Efeslilerge jazılǵan xat. Birinshi bap. Qudaydıń qálewi menen Masix Iysanıń elshisi bolǵan men, Pavelden, Masix Iysaǵa sadıq bolǵan Efes qalasındaǵı iseniwshilerge sálem. Ákemiz Quday hám Iyemiz Iysa Masix sizlerge miyrim hám tınıshlıq bersin. Iyemiz Iysa Masixtıń Ákesi Qudayǵa alǵıs maqtawlar bolsın! Ol bizlerdi Masix arqalı aspandaǵı hár túrli ruwxıy jarılqaw menen jarılqadı. Quday Óziniń aldında muxaddes hám minsiz bolıwımız ushın. Masix penen qatnasta bolǵan bizlerdi dúnya jaratılmastan burın tańlap aldı. Quday bizlerdi súyip, Iysa Masix arqalı Óziniń balaları qılıp asırap alıw ushın aldın ala belgiledi. Bul Onıń ájayıp qálewi boyınsha boldı. Solay etip, súyikli Ulı arqalı bizlerge sıyǵa bergen ullı miyrimi sebepli, Ózine alǵıs aytıwımız ushın Quday usılay isledi. Masix penen qatnasta bolǵan bizler Onıń qanı arqalı qutqarıldıq. Yaǵnıy, Qudaydıń bay miyrimi boyınsha gúnalarımız keshirildi. Quday bul bay miyrimin pútkil aqıl-danalıq penen ústilerimizge jawdırıp, Óz erkiniń sırın bizlerge ashıp berdi. Bul Onıń Masix arqalı jobalastırǵan ájayıp maqseti boyınsha boldı. Belgilengen waqıt bolǵanda ámelge asatuǵın Qudaydıń jobası jerdegilerdiń hám aspandaǵılardıń hámmesin Masixtıń basshılıǵında birlestiriwden ibarat. Hámme nárseni. Óz qálewi menen iske asıratuǵın Qudaydıń erki boyınsha, bizler aldın ala belgilenip, Masix arqalı tańlap alındıq. Bul Masixqa bastan-aq úmit etken bizlerdiń ullı Qudaydı alǵıslawımız ushın boldı. Haqıyqat sózin, yaǵnıy qutqarılıw haqqında Qosh Xabardı esitip, Masixqa isengenińizde, Sizlerde wáde etilgen Muxaddes Ruwx penen mórlenip, Qudayǵa tiyisli boldıńlar. Qudayǵa tiyisli bolǵan bizlerdiń tolıq qutqarılıwımızǵa deyin, bul Muxaddes Ruwx, Qudaydıń bizlerge wáde etken miyrasınıń girewi. Bulardıń hámmesi bizlerdiń ullı Qudaydı alǵıslawımız ushın boldı. Sonlıqtan, Iyemiz Iysaǵa degen isenimińiz, Hám pútkil iseniwshilerge degen súyispenshiliginiz haqqında esitkenimnen beri, men sizler ushın tınbastan shúkirlik etemen. Jáne de, duwa etkenimde sizlerdi bárqulla tilge alaman. Iyemiz Iysa Masixtıń Qudayı, dańq-saltanatqa iye Áke, Ózin biliwińiz ushın, Sizlerge danalıq hám ayan beriwshi Muxaddes Ruwxın bersin dep, Qudaydan sorap atırman. Qudaydıń shaqırıǵınan payda bolǵan úmitti hám Onıń iseniwshilerge bergen ullı miyrasınıń qanshelli bay ekenin biliwińiz ushın, júreklerińizdiń kózleri ashılsın dep duwa etip atırman. Jáne de, Iysaǵa isengen bizler de úlken qúdiret penen háreket etken Qudaydıń kúshiniń qanshelli ullı ekenin sizler bilsin dep te, duwa etip atırman. Quday usı kúsh penen Masixta háreket etip, Onı ólimnen qayta tiriltti hám aspanda Óziniń oń jaǵına otırǵızdı. Quday Masixtı barlıq hákimshilik hám biylikten, pútkil qudiret hám húkimdarlıqtan, tek usı zamanda emes, al keleshek dáwirde de atalatuǵın hámme atlardan joqarı qoydı. Hámme nárseni Oǵan boysındırıp, baǵındırdı. Onı pútkil barlıqtıń ústinen qoyıp, iseniwshiler jámáátiniń bası qıldı. Iseniwshiler jámááti Masixtıń denesi bolıp, pútkil barlıqtı toltırıp turǵan Masixtıń tolılıǵına iye. Efeslilerge jazılǵan xat, ekinshi bap. Sizler bir waqıtları ayıp hám gúnalarıńız sebepli óli edińler. Sonda sizler bul dúnyanıń ádeti boyınsha hawada húkimdarlıq etiwshi hákim Shaytanǵa, yaǵnıy, házir Qudayǵa qulaq aspaytuǵın, Adamlarda háreket etiwshi ruwxqa boysınıp jasaytuǵın edińler. Bir waqıtları bizlerdiń hámmemiz de usınday adamlardıń arasında óz gúnakar tábiyatımız boyınsha jasadıq. Denemizdiń hám oy-niyetimizdiń jaman qálewlerin orınladıq. Sol sebepten Basqalar sıyaqlı, bizler de tábiyatımız boyınsha Qudaydıń ǵázebine ılayıqlı adamlar edik. Biraq, miyrim-shápáátke bay bolǵan Quday bizlerdi sonsheli súygenlikten, gúnalarımız sebepli óli bolsaq ta, Bizlerdi Masix penen birge tiriltti. Sizler Onıń miyrimi menen qutqarıldıńız. Bizler Masix Iysa menen qatnasta bolǵanlıqtan, Quday bizlerdi Masix penen birge tiriltip, Onıń menen birge Aspan Patshalıǵında otırǵızdı. Quday Masix Iysa arqalı bizlerge rehim etip, Óz miyriminiń sheksiz baylıǵın keleshek dáwirlerde kórsetiw ushın usılay isledi. Sizler isenimińiz arqalı Qudaydıń miyrimi menen qutqarıldıńız. Bul sizlerdiń jetiskenligińiz emes, al Qudaydıń sıyı bolǵanlıqtan, Hesh kim, islerim sebepli qutqarılǵanman dep maqtana almaydı. Sebebi bizler Qudaydıń dóretpesimiz. Ózi aldın ala tayarlaǵan jaqsı islerin islep jasawımız ushın, Ol bizlerdi Masix Iysa arqalı jarattı. Sonlıqtan mınalardı eske túsirińler, Sizler bir waqıtları butqa tabınıwshı millet adamı bolıp tuwılıp, denesindegi eti qol menen kesilip súnnet etilgen yaxudiyler tárepinen súnnetsizler dep atalatuǵın edińiz. Ol waqıtları sizler Masix penen baylanısı joq, Izrail xalqına jat hám Qudaydıń olarǵa bergen wádesiniń kelisiminen biynesip adamlar edińler. Bul dúnyada úmitsiz hám Qudaysız bolıp jasadıńlar. Biraq burın Qudaydan uzaq bolǵan sizler, endi Masix Iysa menen qatnas jasap, Masixtıń qanı arqalı Qudayǵa jaqın boldıńlar. Óytkeni, Masixtıń Ózi yahudiyler menen basqa milletlerdi birlestirgen biziń Jarastırıwshımız. Ol Óz denesin qurban etip, aradaǵı ayırıp turǵan diywaldı, yaǵnıy dushpanlıqtı joq qıldı. Yahudiyler menen basqa milletlerden Ózi menen baylanısta bolatuǵın bir jańa xalıqtı jaratıw maqsetinde, Ol buyrıq hám qaǵıydalardan ibarat bolǵan Yahudiylerdiń nızamın biykar etti. Bunı tınıshlıqtı ornatıp, dushpanlıqtı joq qılǵan atanaq aǵash arqalı ekewin bir jańa xalıq qılıp, Quday menen jarastırıw ushın isledi. Masix kelip, Qudaydan uzaq bolǵan sizlerge hám Qudayǵa jaqın bolǵan yahudiylerge tınıshlıq xosh xabarın járiyaladı. Ol arqalı Bizler hámmemiz bir Muxaddes Ruwx penen Ákemiz Qudaydıń aldına bara alamız. Solay etip, endi sizler jat hám shet jerli adam emessizler, al muxaddeslerge watanlas, Qudaydıń shańaraǵınıń aǵzalarısız. Sizler, elshiler, Hám payǵambarlar salǵan tırnaq tas ústine qalandıńlar. Al imarattıń múyeshiniń tiykarǵı tası Masix Iysanıń Ózi boladı. Onda pútkil imarat quralıp, Iyemizge tiyisli bir muxaddes ibadatxana bolıw ushın ósip baradı. Masix penen qatnasta bolǵan sizler de Quday Muxaddes Ruwxı arqalı jasaytuǵın mákan bolıwıńız ushın Hámmeńiz birlikte quralıp barasızlar. Efeslilerge jazılǵan xat, úshinshi bap. Sol sebepten men, Pavel, basqa milletlerden bolǵan sizler ushın Masix Iysanıń tutqını boldım. Sizler ushın Qudaydıń Óz miyrimi menen maǵan bergen bul xızmeti haqqında, álbette, esitkensizler. Joqarıda qısqasha jazıp ótkenimdey, Quday maǵan Óz sırın ayan arqalı bildirdi. Bul xattı oqıǵanıńızda, Masixtıń sırın qalay túsingenimdi bilip alıwıńız múmkin. Adamzattıń áwelgi áwladlarınan qupıya tutılıp, Endi Qudaydıń muxaddes elshilerine hám payǵambarlarǵa Muxaddes Ruwx arqalı ashıp berilgen bul sır mınadan ibarat, Basqa milletler de yahudiyler menen birge miyrasqa sherik hám bir deneniń aǵzaları. Olar Xosh Xabar arqalı Masix Iysa sebepli berilgen wádege de sherik. Qudaydıń háreket etetuǵın qúdireti menen maǵan berilgen miyriminiń sıyı arqalı men Xosh Xabardı járiyalaw ushın xızmetke tayınlandım. Men barlıq iseniwshiler ishinde eń arzımaǵanı bolsam da, basqa milletlerge Masixtıń sheksiz baylıǵı haqqında járiyalaw ushın, Quday maǵan usı miyrimin berdi. Jáne de, hámme nárseni jaratqan Quday Ózinde áuelden-aq saqlanǵan sırlı jobasın hámmege ashıp beriw ushın da maǵan usı miyrimin berdi. Solay etip, Qudaydıń maqseti, iseniwshiler jámááti arqalı, aspandaǵı hákimshiliklerge hám biyliklerge Óziniń kóp qırlı aqıl-danalıǵın Házir málim etiw. Quday usı máńgilik maqsetin Iyemiz Masix Iysa arqalı ámelge asırdı. Bizler Masix penen qatnasta bolıp, Oǵan degen isenimimiz arqalı Qudayǵa batırlıq hám tolıq isenim menen jaqınlasa alamız. Sonlıqtan, sizler ushın shekken azaplarım sebepli qayǵırmawıńızdı ótinish etemen. Men shekken bul azaplar sizlerge ullılıq alıp keledi. Sol sebepten men aspandaǵı Ákemizdiń aldında dize búgip, duwa etemen. Ol aspandaǵı hám jer júzindegi hár qanday milletke at bergen. Quday Óz ullılıǵınıń baylıǵı boyınsha ishki dúnyańızdı bekkemlew ushın, Óz Ruwxı arqalı sizlerge kúsh-quwat bersin. Isenimińiz arqalı Masiyx júreklerińizde jasasın. Súyispenshilikge tamır urıp hám tiykarlanıp, barlıq iseniwshiler menen birge Masiyxtıń súyispenshiliginiń qanshelli keń, uzın, biyik hám tereń ekenligin túsinip alǵaysız. Jáne de, sizler aqıl-oyǵa sıymaytuǵın usı súyispenshilikti bilip, Qudaydıń pútkil tolılıǵına tolıp barǵaysız. Bizlerde háreket etiwshi qúdireti menen, Quday bizlerdiń tilegen hám oylaǵan hár bir nársemizdi artıǵı menen isley alatuǵın kúshke iye. Onıń. Masix Iysa menen qatnasta bolǵan iseniwshiler jámáátinde áwladtan-áwladqa máńgige dańqı arta bersin! Awmin! Efeslilerge jazılǵan xat, tórtinshi bap. Solay etip, Iyemiz ushın tutqın bolǵan men sizlerden jalınıp sorayman, Qudaydıń ózlerińizdi shaqırǵan ómirine ılayıqlı túrde jasańlar, tolıq kishipeyillilik, múláyimlilik hám sabırlılıq penen jasańlar, bir-birińizdi súyip, miyzamkesh bolıńlar, ózlerińizdi birlestiriwshi tınıshlıq penen Muxaddes Ruwx bergen birlikti saqlawǵa tırısıńlar. Quday sizlerdi shaqırǵanda bir úmitti berdi. Sol sıyaqlı hámmemiz bir denemiz hám bir Muxaddes Ruwxqa iyemiz. Iyemiz bir, isenimimiz bir, suwǵa shomıldırılıw rásimimiz bir. Quday da bir, Ol hámmeniń ústinen húkimdar, hámme arqalı háreket etiwshi, hámmemizde bar bolǵan, hámmemizdiń Ákemiz. Biraq, Quday hár birimizge Masixtıń saxıylıǵına muwapıq Óz miyrimin sıyǵa berdi. Sonlıqtan, Muxaddes Jazıwda bılay delingen. Ol joqarıǵa shıǵıp, tutqınlardı tutqın etti. Adamlarǵa sıylar berdi. Endi bul Ol joqarıǵa shıqtı degen sózler neni ańlatadı? Masix burın tómenge, jerge tústi degendi ańlatadı. Túsken adam da hár bir nárseni toltırıw ushın aspannan da biyigrekke shıqqan adam da birew. Masix gey birewlerdi elshi, bazılardı payǵambar, Ayırımlardı xosh xabardı járiyalawshı, al birewlerdi jámáát shopanı hám ustaz qılıp qoydı. Ol bunı iseniwshilerdi tayarlap, olardıń xızmet qılıwı hám óziniń denesi bolǵan jámáátti bekkemlew ushın isledi. Nátiyjede, Bizlerdiń hámmemiz Qudaydıń Ulına iseniwde hám Onı biliwde birlikke erisip, Masixtıń tolıq minsizligine deyin ósip baramız. Solay eken, endigiden bılay gódek bolmayıq, adamlardıń jalatayshılıǵı hám hiylekerligi arqalı payda bolǵan hár túrli táliyimatlardıń, samalı menen ana jaqtan mına jaqqa shayqatılmayıq. Kerisinshe, haqıyqatlıqtı súyispenshilik penen aytıp, deneniń bası bolǵan Masixqa qaray hár tárepleme ósip barayıq. Onıń basqarıwında pútkil deneniń músheleri óz ara birigip, hár bir múshe óz minnetin atqarıwı arqalı bir-birine járdem berip, baylanıs jasaydı. Usılay etip, pútkil dene súyispenshilik penen ósip, ózin bekkemlep baradı. Sonlıqtan men usını aytıp, sizlerdi Iyemizdiń atınan eskertemen, bunnan bılay, butqa tabınıwshı milletlerdiń adamları sıyaqlı, Bos oy-qıyallarǵa berilip jasamańlar. Olardıń sana-sezimleri topırlanıp, ishindegi nadanlıq hám júreklerindegi qatallıq sebepli Qudaydan berilgen ómirge jat bolǵan. Olar pútkil ar-namıs sezimlerin joytqan, hár túrli haramılıqtı nápsiqawlıq penen islew ushın buzıqshılıqqa berilgen. Biraq sizler Masixtı bunday qılıp tanımaǵansız. Álbette, sizler Iysa Masix haqqında esitkenińizden keyin, Onıń menen qatnasta bolıp, Ondaǵı haqıyqattı úyrendińler. Sol sebepten burınǵı ómir jolıńızdan, yaǵnıy deneniń jaman qálewleri sebepli shirigen eski tábiyatıńızdan waz keshińler. Oy-pikirlerińizdi hám ruwxıńızdı jańalap, shın haqlıq hám muxaddeslik penen Qudayǵa uqsatılıp jaratılǵan jańa adam bolıńlar. Sonlıqtan ótirikten waz keship, hár birińiz iseniwshi tuwısqanıńızǵa haqıyqattı aytıńlar, sebebi hámmemiz bir deneniń múshelerimiz. Ǵázeplenseńiz de, gúna islemeńler. Quyash batqansha ǵázepten qaytıńlar. Shaytanǵa jol bermeńler. Urlıq islegen endigiden bılay urlıq islemesin. Kerisinshe, mútáj adamlarǵa úlestiretuǵın bir nársesi bolıwı ushın, ol óz qolları menen hadal miynet etsin. Awızlarıńızdan hesh bir jaman sóz shıqpasın, al ornı menen sóylep, esitkenlerdiń ruwxın kóteretuǵın paydalı sózlerdi aytıń. Qudaydıń Muxaddes Ruwxın qapa qılmańlar, qutqarılatuǵın kúnińiz ushın usı Ruwx penen mórlengensizler. Jek kóriwshilik penen birlikte, hár bir jaman niyet, ashıw, ǵázep, baqırıs hám ósek sizlerden uzaq bolsın. Al bir-birińizge miyirman hám janashır bolıńlar. Quday sizlerdi Masix arqalı keshirgendey, sizler de bir-birińizdi keshirińler. Efeslilerge jazılǵan xat, besinshi bap. Solay etip, Qudaydıń súyikli balaları bolǵan sizler Oǵan elikleńler. Masix bizlerdi súyip, bizler ushın Qudayǵa unaytuǵın sadaqa hám qurbanlıq bolıp, Ózin Qudayǵa baǵıshladı. Sol sıyaqlı, sizler de usınday súyispenshilik penen jasańlar. Hesh qanday buzıqshılıq, haramılıq hám nápsiqawlıq arańızda tilge de alınbasın. Bul iseniwshilerge minásip emes. Arańızda uyat hám pátiwasız gápler, turpayı házil de bolmasın. Bul sizlerge minásip emes. Bunıń ornına Qudayǵa shúkirlik bildirińler. Mınanı anıq bilip qoyıńlar, hesh bir buzıq, haram, nápsiqaw, yaǵnıy butparaz adam Masixtıń hám Qudaydıń Patshalıǵın miyras etip almaydı. Hesh kim sizlerdi ótirik sózler menen aldamasın. Joqarıda aytılǵan isler sebepli Ózine boysınbaytuǵınlarǵa Qudaydıń ǵázebi keledi. Sonlıqtan bundaylarǵa sherik bolmańlar. Sizler bir waqıtları qarańǵılıq edińiz, biraq endi bolsa Iyemiz arqalı nur boldıńlar. Sol sebepten nurǵa tiyisli adamlarǵa say jasańlar. Óytkeni, nurdaǵı ómirdiń jemisi hár túrli jaqsılıq, haqlıq hám haqıyqatlıqtan ibarat. Qudayǵa neniń unaytuǵının ayırıp bilińler. Qarańǵılıqtaǵı Ómirdiń jemissiz islerine qatnaspańlar. Kerisinshe, olardı áshkara etińler. Qarańǵılıqtaǵı adamlardıń jasırın qılǵan islerin aytıwdıń ózi qattı uyat. Biraq qarańǵılıqqa nur shashılsa, hámme nárse anıq kórinedi. Sebebi, Qudaydıń nurında kóringen hár bir adam Nur. Sol sebepten bılay delingen. Oyan, ey uyqıda jatqan, óliler ishinnen tiril, Masix saǵan nur shashar. Solay etip, qalay jasaw kerekligine dıqqat awdarıp, nadan adamlar sıyaqlı emes, al dana adamlar sıyaqlı jasańlar. Jaqsılıq islewge hár bir múmkinshilikten paydalanıńlar, óytkeni, házirgi kúnler jawızlıqqa tolı. Sol sebepten aqılsız bolmay, Iyemizdiń qálewiniń ne ekenin túsinińler. Araq-sharap iship, más bolmańlar, bul adamnıń buzılıwına alıp keledi. Al bunıń ornına Muxaddes Ruwxqa tolıńlar. Zabur jırlarındaǵı, alǵıs-maqtaw qosıqlarındaǵı hám Muxaddes Ruwxtıń ilhamı menen jazılǵan qosıqlardaǵı sózlerdi bir-birińizge aytıp, Iyemizdi qosıq namalar menen júregińizde alǵıslańlar. Bárqulla hámme nárse ushın Iyemiz Iysa Masixtıń atı menen Ákemiz Qudayǵa shúkirlik bildirińler. Masixqa degen húrmetińiz sebepli, bir-birińizge boysınıńlar. Háy, hayallar! Iyemizge boysınatuǵınıńız sıyaqlı, kúyewlerińizge de boysınıńlar. Sebebi, Masix iseniwshiler jámáátiniń bası bolǵanı sıyaqlı, kúyewi de hayalınıń bası. Masiyx Óz denesiniń, yaǵnıy iseniwshiler jámáátiniń Qutqarıwshısı. Iseniwshiler jámááti Masiyxqa boysınatuǵını sıyaqlı, hayallar da hámme iste kúyewlerine boysınsın. Áy, kúyewler! Masiyx iseniwshiler jámáátin súyip, Onıń ushın Ózin qurban etkeni sıyaqlı, sizler de hayallarıńızdı súyińler. Masix iseniwshiler jámáátin suw menen juwıp hám Qudaydıń Sózi menen tazalap, onı muxaddes qılıw ushın Ózin qurban etti. Bunı Ol ústinde hesh bir daq, jıyrıq yamasa buǵan uqsaǵan bir nársesi joq, muxaddes hám minsiz bolǵan saltanatlı jámáátti Ózine alıw ushın isledi. Sol sıyaqlı, kúyewler de hayalların óz denesin súygendey súyewi shárt. Óz hayalın súygen ózin súygen boladı. Hesh kim hesh qashan óz denesin jek kórmegen. Kerisinshe, Masix iseniwshiler jámáátine ǵamqor bolǵanı sıyaqlı, adam óz denesin azıqlandırıp, onı kútedi. Óytkeni bizler Masixtıń denesiniń múshelerimiz. Sonlıqtan er adam ata-anasın qaldırıp, óz hayalına qosıladı hám ekewi bir dene boladı. Bul sır ullı. Men bunı Masixqa. Hám iseniwshiler jámáátine baylanıslı aytıp atırman. Solay etip, hár birińiz óz hayalın ózin súygendey súysin, hayal da kúyewin húrmet etsin. Efeslilerge jazılǵan xat, altınshı bap. Háy, balalar! Iyemizge tiyisli bolǵan sizler ata-anańızǵa boysınıńlar, sebebi usılay islegenińiz durıs boladı. Ata-anańdı húrmetle. Bul, wáde menen birge berilgen baslı buyrıq. Sol wáde bolsa mınaday. Sonda sen bereket tabasań hám jerdegi ómiriń uzaq boladı. Háy, ákeler, balalarıńızdıń ashıwın keltirmeńler. Olardı Iyemizdiń tálim-tárbiyası menen ósirińler. Háy, qullar, dúnyadaǵı qojayınlarıńızdıń sózin Masixtıń sózin tıńlaǵanday, Tereń húrmet, qorqıw hám pák júrek penen tıńlańlar. Bunı adamlarǵa jaqsı kóringisi keletuǵınlar sıyaqlı kózabaǵa islemeńler. Qudaydıń qálewin Masixtıń qulları sıpatında shın júrekten orınlańlar. Adamlarǵa emes, al Iyemizge xızmet etip atırǵanday, Inta menen xızmet etińler. Óytkeni, qul bolsın, azat adam bolsın, hár bir adamnıń islegen jaqsılıǵınıń Iyemizden qaytatuǵının bilesizler. Háy, xojayınlar! Sizler de, qullarıńızǵa usınday qatnasta bolıp, olardı qorqıtıwdı toqtatıńlar. Sebebi aspanda olar menen sizlerdiń Iyeńiz bar ekenin Hám Onıń adamlardı ayırmaytuǵının bilesizler. Juwmaqlap aytqanda, Iyemiz benen qatnasta bolıp, Onıń qúdiretiniń kúshi menen bekkemlenip barıńlar. Shaytannıń hiylelerine qarsı tura alıw ushın, Qudaydıń barlıq sawıt quralların taǵınıńlar. Óytkeni urısımız qan hám etten ibarat bolǵan adam balasına qarsı emes, al bul dúnyadaǵı kózge kórinbeytuǵın hákimlerge, biylewshilerge, bul qarańǵı zamannıń kúshlerine hám aspandaǵı jawız ruwxlarǵa qarsı. Sonlıqtan jaman kúnde olarǵa qarsılıq kórsete alıwıńız ushın, hám tolıq jeńiske eriskenińizden soń bekkem tura alıwıńız ushın Qudaydıń barlıq sawıt quralların taǵıp alıńlar. Solay etip, ornıńızda bekkem turıńlar, belińizdi haqıyqat belbewi menen buwıp, kókiregińizge haqlıq sawıtın kiyińler. Tınıshlıq Xosh xabarın járiyalaw tayarlıǵın ayaqlarıńızǵa ayaq kiyim qılıp kiyińler. Bulardıń hámmesine qosa, Shaytannıń barlıq otlı oqların óshire alatuǵın isenim qalqanın qollarıńızǵa alıńlar. Qutqarılıw duwlıǵasın hám Qudaydıń Sózi bolǵan Muxaddes Ruwxtıń qılıshın alıńlar. Hár túrli tilek hám jalbarınıw menen Muxaddes Ruwxtıń basqarıwında hámme waqıt duwa etińler. Usı maqset penen sergek bolıp, pútkil iseniwshiler ushın taban tirep sorańlar. Men ushın da duwa etińler. Awzımdı hár ashqanımda, maǵan kerekli sóz berilip, Xosh Xabardıń sırın batırlıq penen bildire alayın. Jáne de, Xosh Xabar ushın elshi bolǵan men házir tutqın bolsam da, Xosh Xabardı ılayıqlı mártlik penen járiyalawım ushın da duwa etińler. Awhalımnıń qalay ekenin hám ne islegenimdi sizler de biliwińiz ushın, Súyikli tuwısqanımız hám Iyemizdiń isenimli xızmetshisi Tixik sizlerge hámmesin bildiredi. Mine, usı maqsette onı sizlerge jiberip atırman. Ol bizlerdiń awhalımızdı bildirip, kewillerińizdi jigerlendiredi. Ákemiz Quday hám Iyemiz Iysa Masix tuwısqanlarǵa tınıshlıq hám isenim menen birlikte súyispenshilik bersin. Iyemiz Iysa Masixtı óshpes súyispenshilik penen súyiwshilerdiń hámmesine Qudaydıń miyrimi yar bolsın.